Yɛda obi biara ase, obi a ɔbɛhwɛ yɛn video yi na ɔbɛsua biribi afiri mu. Obi a yɛ n'ani ka sɛ ɔbɛhwɛ video yi na baabi a ɔbɛsitie page na ɔkɔsua biribi wɔ hɔ no, yɛda obiara ase. Ɛnnɛ nso yɛde asuade afoforɔ aba. Twi kasa no, ebi ka yɛ na ne ka yɛ den, ne twerɛ yɛ den. Yɛka bebree nanso yɛnte aseɛ. Ɛnnɛ yɛbɛkyerɛ ade foforɔ. Abɔfo kasa mu no yɛfrɛ no noun, a Twi kasa mu no yɛfrɛ no edin. Wo wɔ din, me nso me wɔ din, wo nua wɔ din, wo maame wɔ din, wo papa wɔ din. Wo wɔ aboa bi a yɛn ne wo fie, ɔno nso wɔ din. Wo wɔ adamfo, ɔwɔ din. Enti edin yɛ deɛn? Edin yɛ deɛn? Yɛnhwɛ yi. Ɛdeɛn ne edin? Nti sɛ mebisa wo sɛ ɛdeɛn ne edin a? Asɛm bɛn na wobɛka akyerɛ me? Edin. Dɛn ne edin? Okay, yɛhwɛ. Edin yɛ asɛmfua anaa nsɛmkuo bi a yɛde hyɛ biribi nso anaa agyinae. Meka kyerɛ wo sɛ wowɔ din, me nso mewɔ din. Wo nua wɔ din, w'adamfo wɔ din, wo maame wɔ din, papa wɔ din. Saa asɛm bi a yɛka kyerɛ wo a ɛma ho w'ani ba wo ho so no, ɛno ne wo din. Asɛm yi ɔ, wonya tew w'aso mpo ɛnyɛ onni aba ho sɛ a obi frɛ me a obi pɛ sɛ ɔne me nkasa, ɛno ne wo din. Wo deɛ woyɛ nipa, ɛna yɛde Kofi ato wo so, yɛde Am ato wo so, yɛde Mary ato wo so. The moment a obi bɛka sɛ Mary no na w'ani aba wo ho so sɛ obi yɛ dɛn? Obi refrɛ wo. Ɛno na ɛrehyɛ wo nso. Mary Twumasi. Ɛno na ɛyɛ dɛn? Ɛrehyɛ wo nso. Anaasɛ ɛrehyɛ wo agyinae sɛdeɛ ɛbɛyɛ obi ka Mary Twumasi a obiara bɛhu sɛ ɛyɛ wo ɛna nipa no ɔfrɛ wo. Yɛhwɛ biribi nso wɔ ha sɛ yɛde edin to onipa aboa biara anaa biribi mpo a, yɛmfa yɛn aniwa nhu. Enti yɛde edin to onipa so. Medi kan kaeɛ. De to aboa, ɛno nso mekaeɛ. Yɛde to beaeɛ anaasɛ biribi mpo a ɛwɔ hɔ, deɛ yɛde yɛn aniwa hu ne deɛ yɛmfa yɛn aniwa nhu. So yɛde edin to onipa. A noun is a name given to a person. aboa, animal, beae, place, anaa biribi, thing, thing that we can see and thing that we cannot see but can feel, ne nyinaa ɛyɛ din. Yɛnhwɛ nea yɛtumi de edin ɛtoɔ, nneɛma bi a yɛtumi de edin ɛtoɔ mo so. Yɛtumi de edin ɛto onipa, woyɛ onipa, to wo din. Edin bɛn na woate sɛ yɛde tutu onipa a onni mu? Wankasa ankasa, wo din de sɛn? Wo a wohwɛ video wei, mese wo din de sɛn? Woyɛ onipa. Wo nua nso yɛ onipa. Wo nua nso din de sɛn? W'adamfo nso, ne din de sɛn? Wɔde bɔ w'adamfo din kyerɛ me na mehwɛ adeɛ. Onipa. Aboa. anyɛ hwee wɔ ayɛmmoa bi wɔ fie, nanso wato ne din. Saa edin no na ɔde frɛ w'aboa no a ɔba. Wowɔ mmoa bebree wɔ fie, nanso wobɔ obiara din a, ɔte na ɔba. Wode edin bi ayɛ dɛn ato w'aboa no? Yɛde edin hyɛ aboa gyinae, yɛhyɛ aboa nso, na aboa no ani ba ne ho so mmerɛ biara a yɛbɛbɔ saa edin no. Yɛnhwɛ beaeɛ, place. please wote beaeɛ bi, wote kuro bi so, wote ɔman bi so, ɛhɔ yɛ beaeɛ a woyɛ deɛn wote. Ebi a wokɔ asɔre, asɔre bɛn na wokɔ? Baabi a wokɔsom Nyame no yɛ beaeɛ. Wokɔ adwuma, baabi a wokɔyɛ adwuma no yɛ beaeɛ. Ɛti beaeɛ bɛn na ɛyɛ akɔyɛ adwuma? Ɔman bɛn na wote soɔ? Kuro bɛn mu na wote? ɛno nso yɛ beaeɛ. Biribi, biribi, ɛno no, yɛntumi ncategorise no, yɛntumi mfa wɔn nhyɛ ekuo bi mu, nanso wɔn wɔ hɔ. Ataadeɛ, ntokua, atwerɛdua, nwoma, nnwom. Ne nyinaa yɛ biribi a ɛwɔ hɔ. Ɔdɔ, ɔtan, awerɛhoɔ, ne nyinaa yɛ biribi a ɛyɛ deɛn? Ɛwɔ hɔ. Yɛde aniwa hu bi. Ebi nso wɔ hɔ a, yɛte wɔ yɛn mu sɛ ɛwɔ hɔ. Yɛnhwɛ edin nhwɛsoɔ bi. Edin nhwɛsoɔ bi, examples of noun. Na yɛde to onipa no, yɛnhwɛ ho mfasoɔ nhwɛsoɔ a ɛwɔ hɔ. Ɔbɔmmɔfoɔ yɛ edin yɛde to onipa. Nti eh, sɛ wonya te ɔbɔmmɔfoɔ pɛ, wohu sɛ anaasɛ biribi ɛba w'adwene mfoni mu sɛ yɛreka obi a ɔde etuo kɔ afuo mu na ɔde ɔde kɔdi dwuma anaasɛ ɔde kɔhyehyɛ aduane anaasɛ ɔde kɔhyehyɛ ɛnam ɔbɔmmɔfoɔ ɛyɛ din a yɛde to onipa kofi ɛyɛ din a yɛde to abarimaa boy a name given to a boy Eh, yɛnhwɛ. Teacher ni. Teacher ni. Teacher ni yɛ din a yɛde to onipa a ɔkyerɛkyerɛ adeɛ. Ɔbarima, man, ɛno nso yɛ din a yɛde to onipa. Yɛnhwɛ yi. Nea yɛde to aboa. Edin ahorow bi a yɛtumi de to aboa anaasɛ mmoa. Apɔnkye. Eyi din a yɛde to aboa wɔ fie. Yɛwɔ mmoa bebree wɔ fie, nanso wei na yenim sɛ yɛfrɛ no sɛn? Yɛfrɛ no apɔnkye. Yɛfrɛ no apɔnkye. Ɔsebɔ, tiger, ɔsebɔ. The moment a yɛbɛbɔ ɔsebɔ no, ɛnyɛ ade a wobɛdwene apɔnkye ho, na mmom wobɛdwene aboa bi a ne ho yɛ hu a yɛfrɛ no ɔsebɔ. Yɛde to aboa. anomaa, bird, yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɔyɛ aboa. Ne din de bird. Ɔyɛ ntakraboa. Ɔwɔ snake, ɔwɔ snake. Sonsono, worm, sonsono, worm. Ɔsono, elephant, elephant. Nso yɛ din a yɛde ma aboa wɔ nwuram. na yɛnhwɛ beaeɛ, edin a yɛde ma beaeɛ so no nhwɛ soro. Mede kan kaa sɛ etumi yɛ beaeɛ baabi a wɔteɛ, kuro a wɔte mu. Nti wohwɛ a, Nkran, Nkran, anaasɛ deɛ yɛfrɛ no Accra no, ɛhɔ yɛ beaeɛ. Ɛhɔ yɛ kuro a nnipa tete mu. Ghana yɛ ɔman, country, ɛyɛ beaeɛ a nnipa tete hɔ. Akrɔso town, Akrɔso yɛ town, ɛyɛ beaeɛ, ɛyɛ kuro. Nso nnipa yɛ dɛn? Ɛte hɔ. Beaeɛ yɛ nnipa tenabea. Baabi a nnipa tena di dwuma bi yɛ beaeɛ. Ɔdaa yɛ kuro anaa town. Ɛhɔ nso yɛ dɛn? Ɛhɔ nso yɛ beaeɛ. Enti seesei ara meka sɛ wobɔ beaeɛ ahorow bi a onim mu anaasɛ ma me beaeɛ nhwɛsoɔ bi a, megye di yie paa sɛ obɛtumi abobɔ beaeɛ bi nhwɛsoɔ de ama me. Market place, guadibea, market place, baabi a yɛtotɔ nneɛma na yɛtɔn nneɛma. Market place, ɛhɔ nso yɛ beaeɛ anaasɛ ɛhɔ yɛ place. agoprama so, baabi a yɛbɔ bɔɔl, yɛdi agorɔ, sport stadium, ɛhɔ nso yɛ beaeɛ. Patrɔ sɛ wate aseɛ. Afuom, baabi a yɛnya yɛn nnɔbae, yɛn aduane afiri, ɛhɔ nso yɛ beaeɛ. Patrɔ sɛ wate aseɛ. Ɛti meka sɛ bɔ beaeɛ bi a wonim ɛdi nkyerɛ me a, megye di na mawerɛhyɛm paa sɛ wobɛtumi abobɔ bi na wode ama me. Yɛnhwɛ biribi nso, tin, ahomatorofo, telefon, ɛno nso wɔ hɔ. Ɛdeɛn na ɛde ahomatorofo yɛ? Ɛde di nkɔmmɔ. Yɛkasa ɛfa so kyerɛ afoforɔ a wɔbɛn no. Yɛnhwɛ biribi nso te sɛ ataade, dress, ɛno si biribi. Yɛde ani wɔ ho, yɛde yɛ yɛn ho yɛhyɛ. Ntama, ntama, cloth. Enti biribi nso ni, adaka mu mfoni, television. Adaka mu mfoni, television, ɛno nso yɛ biribi a ɛwɔ hɔ. Adaka mu mfoni, television. Sɛ mebisaa sɛ television ne twi din ne sɛn a, anka anka wobɛgyina wo kakra sɛ waka. Nanso ɛndɛ, mahu sɛ adaka mu mfoni ɛne yɛfrɛ no television. Yɛnhwɛ yi. Ntokua window nso yɛ ten. Ntokua window nti yɛda wo ase. Nnɛ yɛsua biribi afa noun ho anaasɛ yɛsua biribi afa edin ho. Yɛhu edin no ne ntasetasem anaasɛ ne nhwehwɛmu bi component bi a ɛwɔ edin ɛwɔ noun mu. Yɛhu sɛ yɛtumi de edin to onipa Yɛde edin to aboa, yɛde edin to beaeɛ, yɛde edin nso to biribiara a ɛwɔ hɔ a ɛtumi de yɛn ani huahua anaasɛ yɛnya atenka wɔ ho sɛ ne nyinaa ɛwɔ hɔnom. Yɛama ho nhwɛsoɔ bebree. Enti for your homework, efie dwumadi a mede ma wo no, ɛdeɛn ne edin? Wowie a, ma edin ho nhwɛsoɔ mmienu mmienu a yɛde ma onipa, yɛde ma aboa, yɛde ma place anaasɛ beaeɛ ɛne mmienu a yɛde ma thing anaasɛ biribi. Yɛde nhwɛsoɔ mmienu ɛde ma onipa, aboa, beaeɛ anaasɛ ɛɛ biribi, thing. Onyankopɔn nhyira wo sɛ wahwɛ saa video yi. Menim sɛ woasua biribi nso afiri mu, na nimdeɛ a woanya afiri mu no, baabi a obi hia emu nkyerɛkyerɛmu ne emu mmoa no, ɛɛ wo so bɛboa no ma no ate nneɛma bi ase. Enti, mesrɛ wo, subscribe to this channel na like video yi na hyɛ hyɛ hyɛ hyɛ woyɛ nimdeɛ kyɛ ma afoforɔ a wɔn nso hia na wɔn nso mmoa wɔn. Meda wo ase. Meda wo ase sɛ wahwɛ. Onyankopɔn nhyira wo. Nea enti a ɛwɔ sɛ wobɛka abusua ho ne sɛ, yɛde adesuadeɛ ahorow bebree ɛbɛtoto ha. Enti wobɛka abusua yi ho a, wo subscribe na sɛ wo share a, na wo like a, anytime a yɛde adesuadeɛ afoforɔ bɛto hɔ biara no, wobɛyɛ the first person a wɔn nsa bɛka adesuadeɛ yi na aboa wo ɛwɔ daadaa twi kasa no mu. Meda mo ase. Nyame nhyira wo. Bye bye.